Stephen Parry ydw i, a dwi yn mynd i geisio dysgu bob techneg ynglyn â dygymod efo nerfe. Dwi wedi dysgu yn y can mlynedd ers i mi fod yr yfeir yma i chi mewn pymtheg munud. Cymwch nodiadau os oes angen. Dwi 'di cael y profiadau mwya bonkers yn fy mywyd i fel canu'n fyw yn y West End, yy cyflwyno yn fyw ar S4C, yy siarad yn gyhoeddus, bob mathau o bethau felly dwi wedi dysgu lot o drics a lot o dechnegau hollol wahanol yy a dwi'n mynd i obeithio cael llenwi'ch pennau chi efo'r pethau mwya pwysig Dw i wedi dysgu yn y pymtheg munud nesaf yma. Um, y peth mwyaf dw i wedi dysgu mewn bywyd um, ydy mae bywyd yn bitch. Nid jyst yn pitch, falle bod rhai ohonych chi'n poeni bod chi gorfod pitch y syniad, neu falle bod rhai ohonych chi'n poeni bod gennych chi rhyw fath o arholiad, neu bod gennych chi date heno, neu bod gennych chi glyweliad, neu rhyw fath o gorfod siarad yn gyhoeddus, neu rhywbeth sy'n neud i chi deimlo'n nyrfus. Ond dwi wedi sylweddoli fod y byd i gyd yn bitch. Mae rhaid i chi feddwl am y tinc, y ffordd dych chi'n mynd o gwmpas pethau. Mae rhaid chi wybod eich stwff, wrth gwrs, ond mae'r ffordd dych chi'n mynd o'i chwmpas hi a mae'r ffordd dych chi'n pitsio pethau yn hollol bwysig. Peth arall dwi wedi dysgu, a mae pawb yn anghofio hwn pan maen nhw'n nerfus, ond Mae pawb yr un fath. Falle bod chi rwan yn meddwl, mae'n oreit i Stephen, mae o'n hollol hyderus yn siarad fel hyn. Ges i ddim yn ngeni fel hyn. Nath David Beckham ddim gael ei eni yn bêl-droediwr gorau'r byd. Mae fam o'n hapus iawn ynglŷn â hwnnw. Nath Colin Jackson ddim dod allan o'r groth yn rhedeg. Dyn ni gyd yn dysgu y gwahanol bethau 'ma a dyn ni gyd yn teimlo yn nerfus weithie. So os dych chi weithie yn groi yr syniad yma yn eich pen a dweud, o mae rôl reit iddyn nhw, ella i fi wneud hwn, mae pawb yn gorfod dysgu union yr un un rheole. Rwan ta, nerfe. Pan dwi'n wneud yr sesiwn yma'n fyw, dwi'n gofyn y cwestiwn, ydy pawb yn nerfus? A mae rhai ddim yn rhoi dwylo fyny, a nhw di rhai sydd ddim yn deud y gwir. Achos mae pawb yn nerfus mewn rhywbeth yn eu bywydau nhw. Dw i ddim yn nerfus yn siarad o flaen chi rwan, ond dw i ddim yn licio bod yr un person cynta i gerdded i fewn i'r pub. Nid oherwydd bod fi ddim eisiau prynu y rownd gynta, ond dw i ddim yn licio mynd i fewn i'r stafell gyntaf. A mae pobl yn meddwl bod hwnnw'n hollol od. Dydw i ddim yn licio canu yn gyhoeddus, er bod fi wedi canu yn Les Miserables yn y West End am ddwy flynedd. Dw i'n iawn efo contract ac efo um, cerddorfa o dan fy nhraed i, ond dydw i rioed wedi codi fyny mewn parti a canu o gwmpas y piano. A dyn ni gyd yn wahanol a dyn ni gyd yn nerfus am wahanol bethau. Ofn! ydy nerfs. A dyna weithiau sy'n neud i ni gael yr gor bryder ma, y teimlad o angst ma yn ymbolio ni, yr peth ma sy'n stopio ni rhag neud unrhyw beth chos dyn ni ddim yn meddwl bod ni yn ddigon da a bod pawb arall gymaint gwell. Ond oherwydd yr holl waith cyflwyno, cynhyrchu, actio, canu, bob mathau bethe bonkers dwi wedi neud yn fy ngyrfa, dwi wedi dysgu Os dw i'n gallu rhesymoli, os dw i'n gallu rationaleisio fy nerfau a fy ofn, dw i wedi sylweddoli bod na ddim byd yn stopio fi rhag gwneud unrhyw beth yn y byd. Dw i wedi cael gwneud y pethau mwyaf scary. Y pethau falle fyse pobl pan o'n i'n ifanc yn meddwl fyse Stephen Parry byth yn gallu gwneud hynny. Ond un person Symud i stopi fi rhag wneud unrhyw beth yn y byd yna, a fi ydi hwnnw. A fy hyder sy'n mynd i helpio y fi fechan 'na tu fewn sy'n mynd 'o ti'n ddim yn ddigon da i wneud hwn', yr hyder sy'n mynd i helpu fi oresgyn hynny a gwneud be dwi isio mewn bywyd. A dwi'n gobeithio fydd y bymtheg munud yma yn agor drws yn y'ch pen chi ac yn helpu chi wireddu yn union be dych chi isio. Reit ta. Faint ohonoch chi falle sy'n cael eich knickers mewn twist efo disgwyliadau pobl eraill? Os fysa chi gyd yma'n fyw, fysa dwylo pawb i fyny, pawb yn meddwl bod pawb yn disgwyl rhywbeth gwell ganddyn nhw. Rwan, be sy'n mor ddisgwyliadwy na chi, falle bod chi'n gorfod creu pitch neu bod chi'n mynd i gael date heno, neu be bynnag ydy'ch problem chi. Be sy'n neud i chi deimlo mor nerfus? Meddyliwch amdano fo. Os gynnon ni unrhyw fath o reolaeth dros y disgwyliadau y bobl eraill yma, achos mae o yn y teitl disgwyliadau nhw, nid disgwyliadau ni ydy rhain, disgwyliadau pobl eraill sy'n ei wneud i ni boeni. Os fysa ni wedi trio gwneud rhestr o be di'ch disgwyliadau chi sy'n gwrando arno fi rwan, Fysen i'n gallu sgwennu dim byd i lawr. Pam? Dwi ddim yn eich nabod chi. Dych chi ddim hyd yn oed yma yn yr un un stafell â fi. Felly does na ddim pwynt i fi gael y knickers mewn twist yn meddwl, be maen nhw'n disgwyl gyda fi? Be nhw? Dwi ddim yn gwybod, dydw i ddim yn psychic. Yr unig beth dwi wneud i chi heddiw ydy wneud i chi deimlo'n hollol gytrefol. ac yn hamddenol, ac yn teimlo'n hollol hapus yn fy nwylo i. Dw i ddim yn trio bod yn rhywbeth amazing sy'n mynd i chwythu eich pennau chi'n racs a bod fi'n mynd i goncro'r byd heddiw. Yr unig beth dwi'n trio wneud ydy wneud i ti, i chi deimlo'n gyfforddus, ac yn gytrefol, a mae hwnnw'n rhywbeth allai gyrraedd. Mae unrhyw un yn gallu gwneud i rywun arall deimlo'n gyfforddus. Mae hwnnw gymaint gwell na trio fod y gorau yn y byd. Ond, be am disgwyliadau chi? Neu nisgwyliadau i? Dyn ni ddim yn meddwl am hynny. Dyn ni'm yn cael y knickers yn, yn mewn twist ynglyn â hynny, achos dyn ni'n poeni am bawb arall. Ond, ydych chi eisiau bod yr ymgeisydd gorau? neu'r performer gorau, neu ydych, ydych chi eisiau gwneud y pitch gorau, y pitch creadigol gorau, neu ydych chi eisiau bod ar eich gorau yn mynd i'r date cyntaf sgynnych chi rioed? Wel, allech chi fod yn Superman neu'n Wonder Woman y tro cyntaf chi wneud? Wel, na. Ond, be allech chi fod ta? Wel, yn y marn i, does na mond un ateb. Yr unig beth ellech chi wneud ydy fod ar ych gore ellech chi fod heddiw. Dwi wedi troi fyny'n fuan, dwi wedi paratoi, a dwi mynd i roi 100 y cant i chi a dim llai heddiw. Yr unig rheswm fyswn i'n rhoi llai i chi ydy os fyswn i'n sâl. A os fyswn i'n sâl iawn, fyswn i ddim yma. Dw i byth, byth, byth yn rhoi llai na chant y cant. A mae'r pobl sy'n gwireddu'r pethau mawr yn y byd wastad yn nyrfys a wastad ar eu gorau. So peidiwch â meddwl bod chi ar ben eich hun. Achos pan dych chi yn meddwl bod chi ar ben eich hun, dyna pryd dych chi weithiau ddim yn troi fyny. Faint ohonon ni sy'n nabod pobl sydd ddim 'di troi fyny ar gyfer yr exams yr ysgol? Pam? O gynnon nhw ofn methu. So be nathon nhw? Methu beth bynnag, yn lle trio. Reit ta. So, mae yna ddau beth mawr sydd wedi helpu fi. Adrenalin. Be ydy adrenalin? Wel, cemeg ydy, ydy um, adrenalin sy'n mynd i fewn i'r corff. A dyma, pan mae yna chydig o adrenalin yn dod i fewn i'r gwaed, dyma sut ydych chi'n teimlo. So os fyswn ni wedi dod yma heddiw yn dweud, helo, Stephen Parry ydw i, ydw i'n mynd i obeithio dysgu uh, mewn 15 munud be dwi wedi dysgu yn fy ngyrfa i. Fyddech chi ddim yn teimlo'n cyfforddus, a fydda i ddim yn cyfathrebu sut i fod yn dda, fydda i ddim ar fy ngorau. Ond fel arfer, dyma sut mae pawb yn cerdded i fewn i wneud pitch, dyma sut mae pawb yn cerdded ar y llwyfan, dyma sut mae tri chwarter Cymru yn methu yn yr Urdd a bob Eisteddfod, achos maen nhw'n cerdded ar y llwyfan fel yma yn barod, a maen nhw'n deutha ni bod nhw'n barod i fethu. Dyma sut mae rhaid i chi gerdded ar y llwyfan, dyma sut mae rhaid chi gerdded i fewn i'r dêt, dyma sut dw i bob tro dw i allan yn gyhoeddus. Ydy, mae'r geg yna mor fawr â'r un sy yn fan hyn. Ond dw i yn llenwi fy hun efo adrenalin pan dw i'n teimlo'r yr angst 'na tu fewn. Be ydy o? Ydy'r hormon 'ma yn helpu fi sut i ymdopi efo be sy'n mynd i ddigwydd, y fight neu flight, ond dwi'n siarad efo'r adrenaline yma a dwi'n deud reit, fill me up baby, llenwa fi yn llawn o adrenaline, a wedyn dwi'n dod drosodd yn llawn gorfoledd, wedyn pan dwi'n cerdded ar lwyfan neu'n cerdded i wneud pitch neu mynd i wneud date neu mynd i ganu'n fyw, Dw i'n llawn gorfoledd a mae pwy bynnag sy yna yn teimlo hynny, mae nhw'n teimlo'n well, mae nhw'n dangos i fi bod nhw yn gyfforddus yn fy nwylo a mae'r peth yn mynd yn ôl ac ymlaen fatha ping pong a mae pawb wrth eu bodd. Peidiwch byth â cerdded i fewn fatha yr adrenaline gwyneb bychan yna. Mae rhaid chi fynd i fewn fel bod chi wedi cael y job neu wedi wneud y pitch gorau erioed yn barod. Yr unig broblem efo adrenaline, mae yna cymdown hefyd. Er enghraifft, pan dw i'n wneud sioe un dyn neu rhywbeth cyhoeddus sydd yn mynd i gymryd lot o adrenaline a nerfs a trefn a panics falle, Rhyw awr a chwarter pan dwi'n dreifio nôl falle o Aberystwyth ar ôl wneud i, i gobeithio, stafell lawn o bobl chwerthin am ddwy awr, gobeithio. Dw i wedyn ar hanner ffordd nôl i Gaerdydd yn meddwl, o mae'r gan, mae'n drist. A mae yna ddagre yn dod i'n llaced i, neu dwi'n meddwl, ww dw i'n marw eisiau sandwich. Neu bod fi'n meddwl, pa bod y wraig na yn yr ail res na ddim wedi chwerthin ar y drydydd joke. Ond be sy'n digwydd ydi, mae'r adrenalin fatha sugar crash pan dych chi'n mynd at y ffridge a dweud, mi fytai i'n rhywbeth! Mae o'r un peth efo adrenalin. Mae'r adrenalin yn mynd i lawr a dych chi'n dechrau teimlo pethau negyddol. Felly peidiwch byth yn mynd i fewn i wneud unrhyw pitch efo'r gwyneb fel na, na'r gwyneb reit ar yr ochr draw. Mae rhaid i chi gael yr un sy'n llawn gorfoledd. Ond os dych chi'n llawn Adrenaline, fel dw i rŵan. Os na fysa gennai'r gears i i gymryd rheolaeth yr adrenaline 'na, fyswn i'n chwythu fy mhlwc yn syth, a fysa di- fysa'r sesiwn yma wedi dod i ben. Fyswn i'n dod i fewn a mynd bang! Ond ma' raid chi gael rheolaeth. Ond sut 'dyn ni'n neud hynny? Wel, Mae'r sleid nes yma, pan dwi'n neud o'n Saesneg, gymaint haws. Mae yna bedwar gair yna fo, a maen nhw gyd yn cychwyn efo ec. Pan dwi'n neud o'n Saesneg, mae'n edrych fatha tudalen allan o Beibl mawr y plant. Reit ta. Mae rhaid i chi, cyn atacio unrhyw beth mewn bywyd, pitch, date, cyfweliad, clyweliad, siarad cyhoeddus, be bynnag ydi o, mae rhaid i chi ffeindio tawelwch meddwl. yn gyntaf. Na i ddangos i chi sut mewn munud. Pan mae gennych chi dywelwch meddwl, dyna pryd newch chi ddechrau cael rheolaeth. Gewch chi ddim rheolaeth o gwbl heb dywelwch meddwl. Na nhw byth ddwad cyn, mae rhaid chi gael y tywelwch meddwl gyntaf, wedyn bydd gennych chi reolaeth. Wedyn, Be fydd nesa? Mae'r clicker yma wedi sticio. Rych chi'n meddwl yn gliriach. A wedyn, mi ddaw yr hyder. Gewch chi fyth hyder cyn tywelwch meddwl. Pan ydych chi'n gweld rhywun ar y sgrin neu ar y poster neu mewn ffilm yn meddwl, o, oh, be ydy amdanyn nhw, mae gynnyn nhw, they've got it. Hyder. Ydy o. A sy'n mots os dyn nhw rili really yn hyder, neu bod nhw jyst yn ymddangos yn hyderus, ond bod chi a ni a fi yn credu bod nhw'n llawn hyder. Achos unwaith, dw i efo hyder, Mae o'n dod drosodd ata chi, mae'n dweud i chi teimlo'n gytrefol, dw i'n teimlo'n gytrefol bod chi'n gytrefol efo fi, a mae'r peth yn bwngsio yn ôl ac ymlaen. Ond Stephen, dwi'n clywed chi gyd yn gweiddi ar y computers adre. Sut dyn ni'n cael tawelwch meddwl? Wrth anadlu. Rwan, dwi'n siŵr bod chi gyd yn meddwl, oh, mae'r boi mae'n mynd i ddysgu fi sut i anadlu a fi'n nid i byw. Dydyn ni ddim, fel oedolion, yn anadlu yn iawn ac yn iach. Mae babis yn yn neud o yn naturiol, yn anadlu naturiol. Mae Bryn Terfel yn neud yn naturiol. Pan welwch chi Bryn Terfel yn canu, neu hyd yn yn cerdded ar y llwyfan fel llong, fel mae o, mae o'n anadlu reit lawr i fewn i'w fol, a pan mae o'n anadlu, mae asenne fo yn agor allan. Nid yn pantio chydig bach fel hyn, achos pan dyn ni'n pantio fan hyn, dyna pryd dyn ni'n dechrau mynd i banics a bod ofn, a dyn ni'n dechrau sychu fyny, a dyn ni'n dechrau chwysu, a peidiwch byth a gwisgo llwyd i fynd i unrhyw gyfweliad neu wneud unrhyw pitch, neu fydd gennych chi monsters mawr tywyll yn tyfu dan eich cyseiliau chi. Nôl at y tawelwch meddwl, medde fo, going off on a tangent. Bryn Terfel, yn anadlu reit i lawr i'w fewn i'w fol. A be mae rhaid chi wneud ydy arafu yr anadlu gymaint. Mae hwn fatha meditation. Os ewch chi at ddoctor, wneud doctor ddeud oedd Stephen Parry yn deud y gwir am y tro cyntaf erioed. Anadlwch reit i fewn i'ch bol. Meddyliwch rwan am y curiad o Walls Ara, sef Un, dau, tri. Un, dau, tri. Arafwch o reit lawr. Anadlwch i fewn reit lawr at eich bol. Trwch trwyn os allech chi, achos wneith yr ocsigen fynd syth i'ch bren. Ond dych chi'n anadlu fewn am dri, ac yn ei ddalo am dri, ac allan am dri, a cariwch chi hynny 'mlaen a triwch arafu yr waltz 'na mor ara a phoseib, fydd y pwyse gwaed yn dod lawr, fyddech chi'n stopio chwysu, fydd curiad y galon yn dod lawr, fydd gennych chi gyntrol ar 'ych adrenalin a fyddech chi'n dod drosodd yn llawn hyder. a mi fyddech chi o fewn rheolaeth o be dych chi'n wneud a fydd gennych chi'r it factor yna dych chi'n gweld ym mhobl eraill. Heb yr anadlu yna, mae bob peth yn mynd i fynd yn drych. Hwnnw ydy'r tip gorau ellai roi i chi. Mae'r tip yna wedi'n helpu i mewn bywyd personol ac yn y mywyd proffesiynol cant a mil o weithiau. Rwan, peidiwch yn meddwl bod fi'n mynd i sefyll yna heb drio gwerthu fy llyfr. Oh no, baby! Dwy flynedd yn ôl, ges i'r siawns i sgwennu uh, hunangofiant, a nes i, sgwennu, nes i benderfynu bod fi eisiau sgwennu hunangofiant dwyieithog oherwydd dwi yn ddwyieithog, ac heb i mi sylweddoli, mi nes i gael y llyfr gyntaf erioed dwyieithog oedd yn hunangofiant. Y rheswm dwi'n sôn am hwn, nid jyst oherwydd bod y Covid ymlaen a bod gennau ddim lot o fawr o waith a bod fi angen y cash, ond mae yna gymaint o ymateb i'r llyfr yma gan bobl sydd wedi dysgu pethau oddi wrth y straeon hurt a doniol a rhai trist sydd yn y llyfr a maen nhw wedi helpu nhw mewn bywyd. Dwi wedi cael gymaint o ymateb, a nes i ddim sylweddoli pan o'n i'n sgwennu o, ond mae yna gymaint o bethau dwi wedi dysgu, fel Stephen Parry bychan, chydig llai, yr un seis geg, ond o'n i chydig yn iau. A dwi di dysgu gymaint o bethau, mae'r straeon yn fan hyn, so dyna un o'r rhesymau dw i'n mynd i fod yn sôn am y llyfr yma. Os dych chi isio copi o'r llyfr, allwch chi gael o ar Amazon, neu unrhyw um, siop lyfrau cyfagos i chi, neu os dych chi eisiau un wedi arwyddo gyda fi efo neges yna fo, um, neu ewch chi fynd i'r links sydd gynnau nesaf yma, sef Mr Producer, www.twitter.co.uk ydy'r wefan, neu ellech chi fynd i Twitter, ellech chi fynd i Facebook, ellech chi nghael i unrhyw le dych chi isio. Dwy fath ar rash ym mhob man. Heblaw am y llyfr, wrth gwrs, ella i ddim wneud lot mewn pymtheg munud, Ond mae gennai gant o mil o dips a dechnegau ellai rannu efo chi, ac os dych chi isio sesiwn ar Zoom efo fi, chos dwi yn gwybod mae 'na lot o gwsmeriaid yn dod ato fi ar hyn o bryd oherwydd bod nhw wedi colli gymaint o hyder neu bob math o bethau, mae nhw, mae nhw wedi colli ar eu hunain oherwydd y cyfnod Covid 'ma, ac os dych chi isio unrhyw help, ellech chi gael gafael arno fi ar y links yma. Os dych chi rili wedi mwynhau yr pymtheg munud ma, fy enw i ydi Stephen Parry, ag os dych chi ddim wedi mwynhau, fy enw i ydi Michael Ball. Dw i rŵan yn mynd i fod yn ateb chydig o gwestiynau ar Zoom, ond tan hynny, diolch o galon i chi.